Aled Gwyn Job, away with words. Wel, mae'n wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl yr wythnos hon. A'r wythnos yma wedi cael mwy o sylw eleni nag a gafwyd er sawl blwyddyn. A hynny, wrth gwrs, am i bod ti wedi disgyn reit yng nghanol y, y cyfnod presennol, lle, lle mae cymaint o bobl wedi cael eu carcharu yn eu tai am gymaint o wythnosau. Carfan helaeth iawn o bobl wedi adrodd am symptomau megis pryder, stres, iselder, ac yn profi rheini am am efallai tro cyntaf erioed yn eu bywydau. Mae'n siŵr gen i bod o'n brofiad arswydus a brawychus iawn i bobl yn teimlo'r symptomau yma yn eu goddiweddyd nhw mewn ffordd mor ddi ar wybod. Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol hefyd yn adrodd wythnos yma bod nhw wedi cael cannoedd ar gannoedd alwadau gan eu haelodau yn sôn am yr union symptomau yma oherwydd bod nhw ddim yn cael bod yn ymarfer a ddim yn cael bod yn chwarae pêl-droed. Efallai bod o'n anodd iawn i ni yy yym Unieithin llwyr hefo pêl-droedwyr breintiedig sy'n ennill cyflogau breision ymhell y tu hwnt i'r unrhyw beth allwn ni ei ddychmygu. Ond fe allwn ni gyd ymdeimlo ar un ystyr oherwydd 'da ni 'da ni gyd yn yr un gwch ar hyn o bryd. Yym, mae 'na rai arbenigwyr yn proffwydo y bydd 'na yym epidemig o broblemau iechyd meddwl yn yn dod i'n rhan ni fel cymdeithas dros y misoedd diwethaf oherwydd effeithiau seicolegol y cloi? Wel, o feddwl bod materion iechyd meddwl wedi cael cymaint mwy o sylw yn ystod yr wythnosau diwethaf a chymaint mwy o bobl yn rhan ohono fo, tybed oes modd i ni ail-ddychmygu y model iechyd meddwl sydd ganddon ni yng Nghymru? Ar hyn o bryd, mae ganddo ni fodel yn ei le sydd yn fodel ddiffygiol yn fy meddwl i. Mae o'n fodel sy'n deud pethau fel hyn. Mae'n dweud bod unigolion yn cael eu taro gan symptomau, bod yna bethau'n digwydd iddyn nhw. Ac mae'r ateb i'r unigolion yma ydy cael gwaredigaeth allanol uh, trwy dabledi neu trwy therapia siarad. Wel, dwi'm am wadu uh, effeithioldeb um, yr ymyraethau yma mewn rhai achosion. Ond y peri gyda'r model yma ydy bod o yn rhoi y syniad i ni bod unigolion yn bobl fregus, uh, yn wan, yn ddiamddiffyn, sydd angen cael rhyw um, waredigaeth allanol bob tro, er mwyn cael eu tywys yn ôl i goflaid cymdeithas, ond ni fyddai'n well i ni symud at fodel llawer mwy gweithredol sy'n rhoi y pwyslais ar y ffaith fod gan unigolion y gallu i greu eu iechyd meddwl eu hunain yn eu bywydau, a bod angen i ni feddwl am sefydlu'r egwyddor hon yn ein poblogaeth, o'r ysgolion, roi drwodd i bobl sydd wedi ymddeol, y gallu cynhenid sydd gan bobl i feithrin, i gynnal ac i ddatblygu eu iechyd meddwl eu hunain trwy wahanol ddulliau unigol. Ond os ydan ni yn mynd i symud y pwyslais yma ar gyfrifoldeb yr unigolyn i fod yn gyfrifol am ei iechyd meddwl ei hun, mae rhaid ni hefyd gydnabod Bod raid i gymdeithas newid. Bod raid i gymdeithas hefyd hyrwyddo y syniad yma o greu iechyd meddwl bwriadus ymhlith ei phobl. Mae'r ddwy elfen yn yn anwahanadwy mewn difri. Efallai bod modd dychmygu rhyw fath o economi iechyd meddwl yn datblygu yng Nghymru unwaith y daw pethau yn ôl i drefn. Ac os yda ni'n meddwl am be ddylai fod yn sail i'r economi iechyd meddwl yma, efallai y dyla ni gydnabod y ddwy elfen fawr yr yda ni wedi gweld eu colli nhw cymaint yn ystod y cyfnod diwethaf. Yr elfen gyntaf, wrth gwrs, ydy gweld colli pobl eraill 'da ni gyd wedi colli'r y y y cysylltiada dynol yma gydag eraill yndo? Y cyffyrddiada yy personol o ddydd i ddydd sy'n rhoi blas ar fyw, sy'n rhoi patrwm ar yn bywyda ni. Mae colli'r elfenna bach yna wedi bod yn ddamniol i iechyd meddwl cymaint o bobl. Ac mae'r cloi wedi dangos i ni cymaint ydan ni ddibynnol ar bobl eraill er mwyn cynnal yn yn iechyd meddwl yn hunain. Yr ail elfen o bosib da ni wedi golli yn fawr yn ystod y cyfnod diwethaf yma ydy yn byd, yn byd naturiol ni a'n gallu ni fod allan yn y byd naturiol. Mae'r ymarferiadau bach dyddiol yma da ni yn cael ei wneud bob dydd yn cael ei werthorogi llawer iawn mwy bellach yn dydy oherwydd bod ni yn gweld cymaint ydan ni'n ddibynnol ar y byd naturiol o'n cwmpas ni, a cymaint ma' bod allan yn y byd naturiol, cymaint fod allan yn y, yn, yn yr awyr agored, yn llesol i ni fel unigolion. Felly, tybed os modd asio y ddwy elfen yma mewn unrhyw economi iechyd meddwl newydd sydd yn codi? Asio'r syniad o fod yng nghwmni pobl a bod yn yr awyr agored yn y byd naturiol. Mae yna lot fawr o brosiectau, mentra, syniadau y gellid eu rhoi ar waith, tyfu bwyd, datblygu gerddi, prosiectau cadwraeth, prosiectau arfordir ac mae 'na bosibiliadau diben draw yn does wrth wneud y mwyaf o'r adnodd mwyaf sydd gan Gymru mewn ffordd sef yn tir ni a'r a'r cyfoeth o gyfleoedd sydd ar gael ar yn tir ni. Wrth gwrs, dydy pawb ddim yn mynd i allu mynd nôl i ffermio ac um, gobrin fod pawb, uh, fydda pawb a, a wneud hynny beth bynnag. Ond mae yna ffyrdd eraill o allu cael pobl uh, yn nôl ar y tir yn gwneud gwahanol bethau. A hynny er i lles iechyd meddyliol ei hunain a lles iechyd meddyliol yn cymdeithas ni hefyd.